l-ħrejjef imma ħa nitkellmu issa ma' Manuel Magri, ċoe man-nies li studjaw il-Manuel Magri, għaliex għandi lil Christabel Caruana u lil Jolene Spiteri Colombo illi nsabu hawnhekk u kważi kważi l-Manuel Magri saru jafuh minn barra u minn ġewwa kif eh, ngħidu aħna, kif intom qabel xejn. Tajjeb, grazzi. Meta nitkellmu fuq il-ħrejjef, ħrafa x'inhi eżatt? Mela, bażikament Rafa hija storja li kienet tiġi rrakkontata minn żmien li tista' tgħid ma kinux jitkel, ma kinux jiktbu u kienu litterati. Sewwa. Allura kienu jivintaw din l-istorja biskop biex ovvjament jagħtu gost u fl-istess ħin jgħaddu messaġġ talima li kemm lill-udjenza ta' adulti kif ukoll tfal żgħar. Ġifri, bazzikament ma kienx ehm, tissepara l-udjenza. Eħe.
Illum il-ġurnata nassoċjaw iktar ma' dinja ta' tfal. Qabel ma kienx. Ġifri qabel il-ħrafa ġoli ma kienx eh, ma kienx biss immirata għat-tfal. Le, għax inti il-ħrafa l-għana u l-għani tagħha kien li jgħallem lill-poplu litterat. Okay. L-unika sors li l-poplu kien jifhem il-valuri xandu kif għandu jażel it-tajjeb mill-ħażin kien permess tal-ħrejjef. Il-ħrejjef li kienu eh, minn suġa mhm. mill-karattri eh, li mhumiex eh, karattri fittizji, però jekk wieħed janalizza l-karattru jinduna, l-karattru huwa parti minna għax pereżempju jkollok karattru li eh, jirrappreżenta pereżempju l-ħażen. Tajf li l-ħrafa eh, xin narawa kulħadd jassoċja il-tajjeb kontra l-ħażin. Hemm il-viljak u hemm l-eroj. Eżatti.
Issa imma fil-viljak hemm kwalità Jek tista' tgħidilha kwalità li l-bniedem għandu. Ma karatteristiċi li aħna minn ma rridu jissimbolizzaw pjuttost. U dak huwa mill-attitudni.
Il-ħrafa hija rakkont jekk morru għal biex nużaw eh, termini letterarji hija rakkont allegoriku li taħdem fuq li hija allegorija, l-allegorija mija xejn jekk forsi taħsib għalija xi kbira. Il-kelma allegorija Fisser, meta kunċett astrat, per eżempju, aħna ma nistgħux ngħidu naraw ir-reba, per eżempju, imma r-reba juża karattru, per eżempju, fil-ħrafa, l-ħrafa tax-xhur fejn ikun hemm karattru li Mhux talli u sinjur, irid iktar. Allura hemmhekk qed naraw ir-reba f'dal-karattru. Dik hi l-allegorija hija xi ġa stratta tingħatalu forma eh, konkreta fil-karattru.
Mill-banda l-oħra imma ħafna jitgerfxu bej ħrafa, leġġenda, per eżempju, u għaw min eh, jgħid isma' daw mhux l-istess. Ħrafa u leġġenda mhux eh, l-istess daw. Le, mhumiex l-istess. Mhumiex l-istess, għax fil-verità leġġenda għandha l-fatti storiċi tinkludi fiha, mentri ħrafa iktar qed turi eh, storja fantastika, fil-fatti hemm l-element maġiku fiha. Okay. Għal-fatt li turi xi ħaġa fitizja. Mhm. Xi ħaġa mhix reali. Leġġenda għandha ftit fatti kif ukoll titlaħħam ftit bl-istorja. Ġifieri jekk eh, immorru bl-fantażija. fuq eh, letteratura popolarissima. Alice in Wonderland, per eżempju, dik hemmhekk hija ħrafa. Le?
Ija, eżatt. Imma mhux għax hemm ħafna hemm ħafna ħrejjef li huma Ewropew li ġew eh, influenzati wkoll eh, il-ħrejjef Maltin minnhom, per eżempju pal Cinderella, l-istorja ta' Cinderella. Dik hemm ħrafa Maltija li sa tibbaża fuq l-istorja tagħha. Iżda mbagħad ovvjament peress li kienet bir-rakkont eh, bla ma trid eh, l-istorja ikollha verżjoni għalija. Fil-fatti anka stajna naraw li ħafna mill-ħrejjef kellhom diversi versi tagħhom. U il-fatt li vera l-leġġenda aktar marbuta mal-istorja tal-pajjiż, però l-ħrafa għandha naqra xtaqsam ukoll ma' wkoll.
Eżatt. Soċjali normalment? Soċjali, eżatti wkoll. Għax inti ma tistax lill poplu taddilu rakkont li ma jistax jirrelata miegħu għax il-ħrafa kienet il-poplu, poplu litterat, iva. kien ħares li l-ħrafa kien jarah bħala tama li forsi jisma' Per eżempju fil-ħrafa għandek il-fqir li mażmin mbagħad eh, permessa. Dejjem ekku, eh, dejjem mara l-aħjar. Mara l-aħjar. Jien naf qed iġuni ħrejf oħrajn ġo moħħi bħal tal-fenek u l-fekruna.
Eżatt, Illi minn, eh, eżatt, marru fuq eżopu, illi jekk inti għandek il-xaħad eh, batu ta' jien, eccetera, dan xort għandu tama. Eżatt.
Kien, jena kif narhom jiena, però rrid nisma' mhux biss l-opinjoni tagħkom, imma anke l-istudju tagħkom ukoll. Narhom illi il-mexxejja tal-pajjiż u min kien joħloqhom kien jieħu pjaċir li jaljena mis-sitwazzjoni u jagħti tama biex il-poplu kien jibqa' f'dak illi kien u ma jagħmilx il-qabża 'l quddiem, minkejja li jagħti ċertu tagħlim. U qed il-ħrafa b'xi mod qed tgħaddilek it-tagħlima b'mod indirett. Issa jekk inti rnexxielek ehm, it-tagħlima toda, il-messaġġ ehm, tiksbu, inti wis probabbli eh, l-iktar li kienu jifmu il-ħsieb warajha kienu n-nies l-iktar li kienu ehm, litterati.
Eżatti.
L-oħrajn kienu Iktar. Eh, jew jitquha, jew eh, inkella eh, jirrakkontaw biex imlew il-ħin, però s-sinifikat tagħha. X'kultant jitqu bihom infushom għax huma il- rappresentazzjoni tagħhom stess. Fil-fatt biex inkompli ma' Kristabel, stajt naraw kolli inti fl-istorja, speċjalment kemm it-tfal kif ukoll kbar, jekk ikun hemm pereżempju xi ħaġa li mhix tas-soltu, iktar tiġbdilhom l-attenzjoni għaliha, għalhekk qisu Stajt nara wkoll l-element maġiku kemm kien importanti biex jgħaddu t-tagħlima minnha. Okay. Allura dik ukoll apparti li tkun divertenti għax inti xi ħaġa li mhux se ssir fil-ħajja naturali, xi ħaġa hija impossibbli. Il-fantażija li dejjem ġibdet in-nies. Eżatt, u fl-istess waqt hija xi ħaġa li hija bħala xewqa tal-bniedem, xi mhm. ħaġa li jixtieq jakkwista. Fil-fatt il-ħrafa hija bbażata fuq avventura. Ekku. Li jkun hemm protagonist, il-karattru ewlieni, ħajitlaq fuq vjaġġ biex jipprova jakkwista jew xi premju, li ġeneralment jew pereżempju jkun fqir, u ovvjament imbagħad lejn l-aħħar jispiċċa jiġi premjat billi jieħu jkun iżewweġ il-bint is-sultan. Pereżempju. Allura hemm qed jgħolli l-livell. Allura minn dik it-tagħlima x'qegħdin naraw? apparti li qegħdin naraw li għamel akkosta kollox l-isfidi, e, xorta waħda u irnexxielu ħar riskju tista' tgħid, irnexxielu kien e, avventurus u fl-istess waqt e, ġie premjat ukoll. Allura,
minn tant kittieba, Għalfejn Manuel Magri? Manuel Magri huwa l-ewwel. X'affaxxina kon fih dar raġel? Ma bażikament huwa l-ewwel folklorist Malti u e, kien ta' kontribut ukoll biex e, jiġbor il-ħrejef Maltin. Allura nistgħu ngħidu li kienet il kienet ukoll e, il-ġabra li bija nistgħu naraw ukoll minn fej tista' tgħid oriġinaw issawru l-ħrejjef Maltin. Jiġifieri hu kien illi beda Mhux u li ħareġ bihom? Le, li beda jiġbor il-ħrejjef Maltin jew inkella ħrejjef barranin maqlubin għal Maltin. Le, Maltin.
Il-ħrejjef kif nafu peress li kienu jingħadu fi żmien fejn il-poplu kien illitterat kif edna u mhm. intirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra sewwa. Kemm imbagħad kellna lil ehm, Patri Manuel Magri li kien fost wieħed mill-folkloristi li ġabar ehm, u kiteb dawn il-ħrejjef. Mela, ħanamlu proċess issa intom studjajtuh, ma ħna niprofaw ndaħluh konċis kemm jista' jkun. U ħa nitilqu fuq meta wieħed jgħid ħrafa, x'jagħmel ħrafa? U l-ħrejjef li ġabar Manwel Magri kif nistgħu nħarsu lejhom? U allura naf illi ġibtulna wkoll linja gwida xi jsawwar ħrafa. F'idejkom imma biex tispjegawli. Mela, X'irid ikollok biex tagħmel ħrafa tajba? U n-nies jemmnuk u aktar milli jemmnuk jibqgħu jgħiduha. Mela, ovvjament trid tkun sempliċi ħalli inti tiġbed l-attenzjoni tal-udjenza. Ok. Ma tridx tkun f'ħafna f'dettall għall-fatt li ġeneralment il-ħrejjef ikollhom karattri ċatti ngħidulhom. Dawn iva. il-karattri ċatti jkunu faċli biex tiddentifikhom. Per eżempju, l-protagonist ikun il-karattru ewlieni l-iktar li ħajidher. Sewwa. Il-viljak huwa l-karattru ħażin. Allura faċli għad tiddentifikaħ. Ħajkun hemm ukoll ix-xiħ ngħidulu. Ix-xiħ huwa dak li ħajati l-er fil-intelligenza. Ħajati talima.
Eżatt, u li ħajjejn ukoll il-protagonista biex jirnexxi fl-avventura tiegħu. Ovvjament iridu jkunu rappreżentattivi, ġifri palmadna huwa identifikabbli mhm. u eżatti hemm u il-karattri fil- fil-ħrejjef ħafna drabi ma jkollhomx żvilupp Mux, ġifri dejjem jibqaw kif Jibqaw l-istess, iktar karattru fil-bidu tal-ħrafa u lej l-axħar. Ftit li xej li għamel xi żvilupp. Ħlif il-protagonist.
Ħlif il-protagonist, imma xorta jibqa tajjeb, xorta jgħet jirrapprezenta tajjeb, xorta jgħet jirrapprezenta per eżempju l-kuraċ. Hmm. Per eżempju forsi li kunem xi eh, tibdil kun temporanju, fil-kas per eżempju jkunem il-viljak li hu xi dera Eh, sabiħa li tkun momentarjament din id-dera, imma mbagħad fl-ħar mill-ħaxu ta' ġej jikseb dik id-dera kera li tarfu li wieħed jara fli huwa l-ħażin. Għax il-ħrafa dik li, il-ħrafa parti li qed jirrappreżenta xi kwalità, xi kultant ehm, pereżempju li tajjeb ħatatih ehm, l-isbaħ kwalitajiet u anka iż-żejnu mod fiżiku. Ehm, ħafna drabi, anke pereżempju l-prinċipessa, prinċipessa dejjem sabiħa eh, tidher, ara mbagħad seta' jkun hemm il-viljak. Il-viljak ħaġa ta' raġeb dejjem ikra, ehm, dera mostruża. Kattiv. Kattiv. Il-kattiverja tiegħu tispikka wkoll fid-dera ta' barra. Issa, dawn il- eh, fattizzi Normalment nikkreawhom f'moħħna. Imma mbagħad, kif nafu, diversi kotba meta bdew imbagħad jiġi ppubblikat il-ktieb eċċetera, wieħed jagħmel xi illustruzzjoni tagħhom. Imma il-fiżiku kemm hu importanti fil-ħrafa? Huwa importanti ħafna għax biex tindentifikhom, l-udjenza trid tidentifikha biex inti tifhem l-istorja, biex hi tkun taf min hu t-tajjeb, min hu l-ħażin fl-istorja. Okej. Ħaġa li ma semmejniex Hija. ukoll hija li l-ħrafa jrid ikollha struttura. Sew. Timxi b'mod kronoloġiku. Dejjem, Jiġifieri- jiġifieri nħarsu lejn il-ħrejjef jekk nagħmlu ġabra ta' ħrejjef għandha Għandha struttura? ċertu- Eżatt, li ovvjament eh, hemm jissejjaħ bħala vjaġġ aħna Sewwa. stajna narawh di. Il-vjaġġ huwa fiżiku, jiġifieri tista' tindentifika b'mod faċli, tista' tgħid jibda billi l-eroj ikun ikun jgħad fil-villaġġ tiegħu u jkun qed jagħmel il-ħsieb biex jibda l-avventura tiegħu. Jitlaq mir-raħal, jiġifieri jitlaq mill-familja tiegħu biex jakkwista. Dejjem għandna din l-avventura, jiġifieri dejjem għandek. narrattiva fiha. Eżatt.
Umbat, qabel ma tibda l-avventura propja tiegħu, jiltaqa ma' karattru ieħor. Dan il-karattru ġeneralment jew ikun ix-xieħ li għadna jew inkella jkunu ajjutanti. Ajjutanti huma dawk il-karattri li jkunu il-helper jgħinu jgħinuh biex eh, biex jasal għall-lan tiegħu. Issa, da jista' jkunu jew l-istess karattru jew mhm. kella żewġ karattri differenti ix-xieħ jew l-ajutant. Eh, Umbat minn hemm kif jiltaqa' miegħu wara jista' jibda tfittxija propja. għaliex meta jiltaqa' magħhom isir jaf l-isfidi propja li ħaj jaħbat magħhom matul l-avventura. Allura minn hemm apparti li jiltaqa' ma' nies ġodda, jibda jkun isir jaf x'għandu jagħmel biex jeleb l-isfidi. U l-isfidi ħafna drabi tidher fil-viljak, fil-viljak, fil-ħażin, per eżempju. Illi normalment ikun manipolatur. Eżatti.
U jisu, u jkun. U joħloq dawn l-isfidi. U mbagħad ovvjament wara jkun hemm il-viljak wara l-isfidi żgħar, u mbagħad jkun hemm il-laqa propja tiegħu mal-eroj u l-viljak, ġifieri l-eroj protagonista biex niftehmu. Okay. Sakemm wara ġeneralment il-ħrafa tasal fit-tmiem fej l-eroj jakkwista dak li dejjem kun. Dak li dejjem.
Ħanerġgħu naraw mill-ġdid il-milja taż-żmien illi konna din naraw. il-laqgħa mal-viljakk u mbagħad l-eżitu tal-vjaġġ l-eroj li jirnexxi dejjem din. Però ma nafx f'liema ħanamel sink u iddaħħal il-maġija fiha. Jiġifieri b'xi mod jew ieħor jew il-viljak jagħmel xi magħmul jew inkella jagħmel xi sitwazzjoni oħra. Jew xi wegħda jew ħaġa jew oħra, dejjem hemm xi forma ta' maġija fiha. Eżatt. Jew għat-tajjeb jew inkella l-ħażin. U fejn tidħol dik ħafna drabi? Issa fil-ġeneralment din tidher fil-vjaġġ temporanju, ġifieri tkun bażikament il-maġija kollha tista' tiddetermina ruħha fil-laqa bejn l-eroj u x-xiħ. Hmm. Għaliex hemmhekk l-eroj filli ma jkun jaf xejn, dan ma jkunx jaf ma xiex ħajabbat u jaffaċċja quddiemu, filli hawnhekk Isir jaf kollox, l-informazzjoni kollha u jingħata wkoll għodda inanima, oġġetti inanimati. Sa b'oġġetti inanimati jfisser pereżempju kien hemm f'xi ħrejjef fejn jingħataw tlett eh, ġewża lewża u qasna. Ah. Li meta jiftaħhom u jrid jiftaħhom f'ħin u żmien partikolari waqt xi sfida li meta jiftaħhom flok isib il-ġewża isib libsa. libsa mill-isba. U di tkun bżonn juża propju għall-sfida li jkun jgħat fija. Ġifiri minn hemm nkunu qegħdin naraw bil-mod il-mod qed tingħata ħjil ta' x'ħajsir iktar il-qoddim. Le, minn ma trid l-udjenza jew il-qarrej eh, fil-kastana l-qarrej qabel ma kienux jaqrawhom kienet l-udjenza ħa tkun qiegħda tidentifika lilha nnifisha ma' dawn l-oġġetti wkoll għax huma oġġetti ta' kuljum. Imma mill-banda l-oħra, mingħajr ma trik iżommok fuq ix-xwiek biex tara x'se jiġri. U dal-proċess dejjem rajtu. Ħafna drabi għalkemm forsi pereżempju għandna dinjiet differenti, mhm. mhux f'dejjem ħajkun hemm fejn l-eroj, il-protagonist ħajkollu jmur pereżempju fid-dinja ta' taħt. Mm. Imma ħafna drabi xorta jkun hemm dik il jekk ma jkunx hemm dinjiet differenti, jkun hemm pereżempju ehm, villaġġi remoti fejn hemmhekk eh, ħafna drabi ehm, tidher ehm, tagħti atmosfera oskura ta' periklu fejn hu jrid jaffaċċja ċertu ċertu aspetti u eh, kreaturi li forsi mhumiex imdorri fihom fejn li imma hu kien ikun jafhom permess ta' eh, l-ajutanti. L-ajutanti kif edna li eh, xieħ, per għanna li xieħ, għanna l-annimal li jistaw ikunu koll ajutanti li dejjem edin jisom qed juruħ il-futur xħajġri biex jkun jisu. U dan ix-xieħ, eh, biex nsejħu l ta' eh, mu dawla ajutanti, dal-vjaġġ ħafna drabi temporanju jidħlu fihom. Importanti ħafna u Eżatt. Kif qed naraw hawnhekk, ejja nispjegawhom ftit dawn il-punti li għandna hawnhekk. Mela, il-laqgħa il-laqgħa tal-xiħ u l-ajutanti ġeneralment tidher fil-bidu tal-ħrafa, fil-bidu tal-avventura tiegħu. U minn hemm kif għadna wkoll eh, jidher eh, l-element maġiku għaliex kif għadna jingħata kollox lill-karattru dak l-għodda meħtieġa li għandu bżonn. Issa minn hemm nistgħu naraw li minkejja li l-ħrafa timxi fuq struttura, xorta waħda b'xi mod l-udjenza tista' tieħu ħjiel ta' Fej kif tista' tiżvolġi. Eżatt, ta' tbassir għal fatt li x-xieħet jgħidlu minn qabel kif ħa tkun. U ġeneralment fil-ħrejjef Maltin dak kollu li jingħad Isseħ Isir. verament kollox kollox. Ġifieri da xieħ li wed- li Eżatt. wedek iwettqu da xieħ. Eżatt ekku. Toqgħod fuq. Issa mbagħad jista' jagħti il-każ ukoll li b'dan il-mod il-fatt li x-xieħ qed jagħtik l-informazzjoni ta' kif għandu jgħaddi Sewa. qed jagħtik ħiel ukoll li dan ki- diġà kellu esperjenza, diġà forsi għadda minna hu. Ok. U forsi ma rnexxilux. Kellu lodda, kellu lodda biżejjed iżda meta wasal għal laqgħa tal-viljak, forsi ma rnexxilux jasalu għal għat-tmiem. Allura tgħin lill-protagonista biex jilħaq hu t-tmiem. Sewwa, naf li għandkom ukoll xi punti oħrajn li xtaqtu taqsmuhom magħna u allura ma rridx nitlef il-ħin u ngħaddu għal vjaġġ psikoloġiku. Illi l-vjaġġ psikoloġiku huwa tal-protagonist jew inkella ta' min qed jirċievi. Il-vjaġġ psikoloġiku ħafna drabi huwa assoċjat mal-eroj għalkemm aħna għadna li huma karattri ċatti u li ħafna drabi kif għedna karattru fil-bidu tal-ħrafa u fit-tmiem tal-ħrafa huma l-istess, kif qed li inti ma jkollux x'inqas żvilupp ikun hemm żvilupp u żvilupp psikoloġiku permezz tal-laqgħat li jkollu kemm mal-ajutanti, kemm fil-bidu ta' tfittxija f'dinjiet differenti. U l-eroj Qiegħed jimmatura, qed jiżviluppa allura b'dan il-mod, allura hu jkun jaf iktar kif għandu jaġixxi biex hemm imbagħad jisir komplet, mhux talli l-eroj isib jilħaq fejn għandu jilħaq, isib lill-prinċipessa mhux biss dak il-vjaġġ. Imma jsib lilu nnifsu. Hemm vjaġġ intellettwali wkoll. Eżatti.
Dak li inti permezz tat-tbatija tal-ħajja li qed li qed jirnexxilek taqleb 'il dawn l-isfidi u tirbaħ fuq dawn l-isfidi, inti wkoll qed psikoloġikament qed issir iktar b'saħħtek. U dan il-vjaġġ psikoloġiku tal-eroj jista' jaffettwa wkoll l-udjenza. Għax kif jgħaddi l-vjaġġ li jgħaddi minnu l-eroj, wieħed jista' jassoċja ruħu ma' dak li jgħaddi minnu l-bniedem ta' kuljum. Ħa jiltaqa' ma' affarijiet, ma' ostakli, ħa jiltaqa' ma' nies li jgħinuh, u fl-aħħar mill-aħħar forsi jasal għall-għan tiegħu. Fil-każ tiegħek, Christabel, il minn daw il-ħrejjef kollha illi studjajt, l-iktar, għax diffiċli ngħidlek l-iktar waħda, nkun qed inkun vera antipatiku, l-iktar tnejn li li jogħġbuk? Jiena ra, jiena jogħġbuni. Eh, per eżempju, waħda tiġini f'moħħi s-seba' tronġiet ma hija ġbitni ħafna, però jiena jogħġobni l-karattru tal-ġgant u l-karattru tal-ġgant. Issibu eh, iktar minn. Eżatt, ma tistax taqbel għax ħafna drabi eh, l-aspetti tiegħu u l-kwalitajiet tiegħu jidhru ħafna li jidru simili fl-istess l-istess ħrafa. U allura suġġeriment għal ħrafa oħra biex it-telespettaturi tiegħi jsibu Per eżempju, għandna per eżempju l-ġgant gulija li ħafna forsi jassoċjaw mal-ġgant u l-iskarpan. Mhm. Eh, fejn hemmhekk għandna l-oppost fejn il-ġgant li jidher kbir u b'saħħtu u ħadd ma jista' jirbaħlu, ma fl-aħħar mill-aħħar Il-kobor tiegħu mhuwa xejn għax il-ċkunija tal-eroj jirnexxilu tirbaħlu dan. Allura hemmhekk għandna l-opposti bejn il-kobor intellettwali u l-kobor fiżiku li ħafna drabi l-kobor intellettwali ħajja. Jirbaħ fuq dak fiżiku. U minna ħatijak, Jolene? Fimni, eh, hemm ħafna, ma li toġobni wkoll il-ħrafa s-siġra Mhm. li bażikament din tkun is-siġra li minna il-xieħ sa tajt jidderieġi l-eroj ikunu tlet aħwa imma li żar minnhom ikun l-eroj ġifri li jirnexxilu għax ikun qalbu tajba u għax ikun qalbu tajba jippremjah billi jimur jagħti eh, daqqa ta' sok ma' siġra għaw mhm. ikollu eh, rixa jagħti daqqa ma' sok ta' siġra u jkollu id-dajsa lesta. Allura affarijiet huma impossibbli. Jew kieku tajjeb. Jolene Spiteri Colombo, Kristabel Karwana, proset tal-ħidma tagħkom ukoll għal dawn il-ħrejjef u sabiħ li tara żgħażagħ li jkomplu jispjegaw mhux biss dak li jsawwar il-kultura tagħna ma fuq kollox jagħtu sinifikat aħjar għal ħafna mill-letteratura illi kolkemm aħna jew smajnjom jew rajnjom, però żgur li wara llum Ħa nkunu nistgħu ngħidu illi fhimniehom ukoll. Ħa mmorru għal Telebih, l-Anġu lura, iċ-ċans illi nirbħu flimkien u allura ħalluni x'waħdi.